Croeso i raglen Baglo'r Bydwreigiaeth Ysgol Gwyddorau Iechyd yma ym Mhrifysgol Bangor. Y fenyw i ydy Lisa Ohan a dwi'n un o'r darlithwyr cysylltiol bydwreigiaeth yma ar y rhaglen. A mae'n bleser gen i siarad efo chi heddiw. Mae 'na lawer o resymau pam y byddwch yn dewis dod i astudio ym Mangor, nid yn unig y ffaith y byddwch yn cael eich amgylchynu gan ardaloedd o harddwch naturiol sy'n cynnig cyfleoedd ar gyfer bywyd a gweithgareddau awyr agored, ond hefyd mae gan y Brifysgol broffil addysgu, dysgu ac ymchwil cryf, fel y dangosir gan rai o'r penawdau a welir yma. Bu i raglen Baglor Bydwreigiaeth Bangor dderbyn safle cyntaf yn y Deyrnas Unedig ar gyfer astudio Bydwreigiaeth ac yn 2020 derbyniodd 100 y cant o ran boddhad cyffredinol gan y myrfyrwyr ar gyfer y rhaglen Bydwreigiaeth. Mae'r rhaglen yn cael ei ariannu gan Bwrsariaeth um, y Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol, sy'n talu'r holl ffioedd dysgu a chymorth grant tuag at gostau byw sydd ar gael i fyfyrwyr o bob rhan o'r Deyrnas Unedig. A mae ein cwrs bydwreigaeth wedi ei chredu gan fenter cyfeillgar bybanod UNICEF. yn y Deyrnas Unedig. A hefyd, wedi i chi gwblhau y cwrs, mi fyddwch chi'n cael eich cyfrestru um, fel bydwraig um, ar um, gofrestr Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth y Deyrnas Unedig. Ar y dudalen nesaf, dych chi'n gweld tri llun. uh, tri llun hyfryd a um, da ni'n dangos tri llun o enedigaethau gwahanol. Uh, rhai sydd wedi digwydd mewn dŵr, um, un genedigaeth um, seseraidd ac un genedigaeth amwys ar dir. Ond be' 'dach chi hefyd yn sylwi ydi fo' ni ddim wedi cy- yym cynnwys llun o fydwraig, a ma' hyn wedi ca'l 'i neud ar bwrpas, oherwydd dylem ni o hyd fod yn canolbwyntio bob amser ar y fenyw yym sydd yy sydd yn rhoi genedigeth. Yym i'r rhan fwyaf o ferched yn y Deyrnas Unedig, ma' bydwraig yn rhan ganolog um, sydd wedi bod yn darparu gofal um, iddi rhywbryd. Um, a mae hyn angen bod yn ofal diogel, yn ofal effeithiol, yn ofal sydd yn parchu ac yn ofal sydd yn garedig. A dyma'r hyn da ni'n bwriadu ei feithrin a'i ddatblygu yn ein myfyrwyr wrth iddynt fynd drwy ein rhaglen. Um, a hynny ydy i sicrhau y profiad geni i bob menyw. O ran gofynion academaidd, um, da ni wedi rhestru um, gofynion um, academaidd um, ar gyfer um, cael mynediad i'r cwrs. A cyn i chi um, gael eich derbyn ar y cwrs, mi yda ni angen i chi gwblhau gwiriad DBS ac adolygiad iechyd galwedigaethol. Gall peidio um, uh, cwblhau y gwiriad DBS a'r adolygiad iechyd galwedigaethol y, olygu um, bod eich cynnig yn cael ei dynnu'n ôl. Yym, felly mae, mae hyn yn rhan bwysig um, o'r gyfynion um, mynediad. Um, a um, eich cyfrifoldeb chi fel ymgeiswyr um, hefyd ydy um, darparu'r ffi ar gyfer uh, yr, yr DBS um, ar adeg y cais. O ran y broses cyfweld yym mi rydan ni yn yym yn yn yn eich cyfweld chi a fel rhan o'r cyfweliad 'dyn ni yn yym ma' 'na elfen gwaith grŵp yym mi rydan ni hefyd yn gofyn i chi yym gwblhau prawf rhifedd a llythrennedd a hefyd ma' 'na elfen o waith unigol yn rhan o'r broses cyfweld.

Fel dych chi'n gweld o'r map yym mi rydan ni yn gweithio ar draws yn Gogledd Cymru a mi ydan ni yn cynnig yym yy i chi ymgymryd â'r rhan clinigol yn Ysbyty Maelor yn Wrecsam, Ysbyty Glan Clwyd yn yn Bodelwyddan, Sir Ddinbych ag yn Ysbyty Gwynedd yn Bangor, Gwynedd. Yym mi rydan ni hefyd yn cael ein cefnogi gan uh, Coleg Cenedlaethol Cymraeg um, i um, ddarparu addysg a cynnig i fyfyrwyr ymgymryd â'i hasesiadau trwy gyfrwng y Gymraeg. Um, a mi rydan ni hefyd yn ceisio um, cynnyddu y ddarpariaeth Gymraeg uh, ar gyfer y cwrs.

pigiadau mewngyhyrol a sgrinio smotyn gwaed baban newydd-anedig. Um, ac yn yr elfen, yn rhan o'r elfen glinigol, mi fyddwch chi'n cael um, eich lleoli mewn um, canolfannau um, uh, uh, yn yr ysbytai neu mewn tîm cymunedol. Ac mi fyddwch chi'n darparu gofal cyn enedigol, ôl-enedigol yn ogystal ag arsylwi a chynorthwyo prosesau llafur a geni. Elfen bwysig arall o'r cwrs hefyd um, yn y flwyddyn gyntaf ydych bod chi'n cael eich cyflwyno i fwydo baban, uh, sydd yn rhan o achrediad um, UNICEF y deyrnas.